ماشاء اللہ ویور صبح صبح دا ٹائم ہے پکھا چلدا کھڑے ٹھڈی ٹھڈی ہوا ڈیندا پہ لیکن گرمی دی شدت صبح صبح بھی بہت زیادہ بندہ کرے تا کرے کیا کرے لیکن بھرا تھوڑے نے ماشاء اللہ صبح صبح ولاگ کر کے دے شروع سریکی کلچر دا سریکی ولاگ اور میں آدھاں کہ کیا بات ہے ناشتہ نوشتہ ہر چیز ریڈی شیڈی میں وی بسترے چوں نگل کے آزاد تھی کے ریڈی شیڈی ہو کے کھڑ گیاں ٹن بے ٹن تے میں آکھیا ولاگ کوں صبح صبح شروع کر گھنوں اج دا ماشاء اللہ ولاگ ہوسی ساڈے سرائیکی ماحول سرائیکی وسیب جو وی روٹین وائز ہوسی تہاکوں سارا کجھ دکھیسوں اور تہاکوں چس چ ویسوں اور تہانوں پیارے پیارے کلچر تے پیارے پیارے کلچر دیاں خوبصورتیاں دکھیسوں لوگاں دے رکشے گڈیاں شڈیاں ہو کے ریڈی شیڈی چلی یانے اپنے اپنے فصلاں دے اپنے اپنے کماں دے اپنے اپنے ماحول دے ہیں خوشی دے نال نال ایں خوشی دے نال نال صبح بخیر تہانوں ساریاں نوں ڈھیر سارا ہو گیا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں دے نال نال تے میں آدھاں کیا بات ہے سنگت ریزن بولن دی نارمل اے ہے کہ کیونکہ تہاڈا بھرا علی ستا اٹھے کوئی گال نی چلو کوئی گال نی اللہ پاک آسانیاں پیدا کریسی اور سنگت ساتھ جتنی وی ساڈے ولاگ دے نال نال جڑی ہوئی انہاں کوں دل دیاں گہرائیاں نال صبح بخیر تھی گیا دیس پردیس آلے نوں وی صبح بخیر تھی گیا تے نال نال جڑے رہسو اپنا پیار دکھیسو راہندے اور دلچسپی گریسو رہندے ساڈے ولاگ سرائیکی دے نال نال ٹھیک ہے سنگت پنجاب سرائیکی ولاگ اور محبتاں بھرا کلچر ساڈا اور انجوائمنٹ سرائیکی بولی دی مٹھڑی بولی اپنے بھرا سپیشل پرسن کوں جلد جلد دی ویڈیو دے واچ کرن نہ بھولاں دی ویڈیو کوں واچ کرنے اور پیار دکھاونے انہاں کوں پاون دے وی ڈو ڈو ترے ترے گھنٹے لا ڈینے کوئی گال نہیں چلو اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے تواڈے کیتے ہی تے میڈے کیتے ہی دعا کرے ناشتہ نوشتہ کر کے ریڈی شیڈی ہو کے ماحول جمبو بنا کے آنے بھلا تیز آواز تے نال نال اور گجک کڑک دے نال نال اور تانوں چس چویسوں گرمی دی صورت تانوں پہلے دکھائیے کہ کیا ہے گرمی کیونکہ بہوں زیادہ چلدی پئی ہے اللہ پاروں خیر بادل تاں بنے ہوندے لیکن کوئی پتہ نی بارشاں آندیاں کہ نی آندیاں جیڑھیاں آونیاں او آ گئیاں اگلیاں دا انتظار ہے تے تساں وی ساڈے نال انتظار ہے رہسو ٹھیک ہے سنگت لو یو ٹو اگیٹ ہیر سارا رہسو وسیب سرائیکی اپنے بھرا پاک ویلیج لائیو دے نال نال سلیم کھوکھے آلا۔ اچھا ویور میں باہر آئیں تے میڈا چاچا ابراہیم آ گئے امرود تازے گھن گئے تے امروداں دی کیتی ہے خریداری کر میں پچھے میں کہ امرود دھو لاواں آدھے نہیں پرسوں سپرے کیتی ہے ہن اے آن ریکارڈنگ میں کو آکی کھڑا تے میکو آدھے جیسا پرسوں سپرے کیتی ہے جب ابا مینوں کچھ ہو گیا تے پھر

تے اے آئی بعد اے بابا ابراہیم دھا دھو کے فریش تھی کے تے آیا ودے تے امروداں دا ریٹ ایندا ہائی لیول تے بندہ ایکوں آکھے تے آکھے کیا آکھے۔ اے نیبو وی چھوٹا ہے تیرا۔ کوئی نئیں وڈیاں دا ادب کرنا چاہیدا تسیں ہیگے تاں بدتمیز جے اج کل دی اولاد۔ نئیں میں تاں تیرا قدر کر۔

اس ایڈ دو ویور بھائی اور صفائی کریں دے وزن سترہ پنجاب والے ماشاءاللہ ماحول چمکائی بمکائی آنے مریم نواز بھی اس گھر اپریشیٹ کریں نے کہ صفائیاں کریں دی باقی جھاڑو جھاڑو دا صاحب دا آپ ہی مار گنے انہیں لیکن یہ آگے مرے نے دا ہاتھو ہی فیدہ کچھ یعنی کہ علاقے دی صفائی تھی بہن دی رہن دی ہے ماحول گلیاں علاقہ ایرہ وغیرہ روڈ وغیرہ صاف سترے نظر دے نے تے ماشاءاللہ ایں خوشی دے نال نال اساں آ پہنچے سے کھوکھے تے روزی روٹی کھانا چھانا کھا پی کے والا جی میں جو کچھ بھی ہے بلاگ دے نال نال ایڈ کریندے آنے تو کو بھی دکھیندے آنے اور انجوائے بھی کرویندے آنے موسم خوبصورت جی تھی تے موسم ہی وی آئی پی جے کو آدن بادلاں دا بسیر ہے دیکھو بارش کس ٹائم پوندی جس ٹائم ہی بارش پے گئی آیا آیا آئے گرمی دا تروڑ بھاگ تروٹ ویسے بھی دفعہ باقی ہوں آج دا بلاک کرے سو شروع السلام علیکم بیوار میری سنگات میری ساتھ میرے چاون والے میرے پیار کرنے والے اپنے بھرا معذور کو اور محبتہ منڈن والے انہاں سارے کو السلام علیکم تھی گیا دل دیاں گہرائیاں نال خوبصورت جا سارا دے دے پہ تساں یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا پاک ویلیج لائف دی آواز ویلیج سرائیکی پاکستان پنجاب خوبصورت جیاں اور ہستے رہو مسکراندے رہو جتھے وی ہیوے دیس پردیس ساریاں دی خیر ہووے آ تیڈی خیر کیمرے دا منہ میڈی طرف ہے اوتوں پرلی سائیڈ تے کوئی بلا آئی کھڑی ہے میں تہاکوں دکھینا کھڑ چلی وی نہ ونجے او چیک کرو آ تیڈیاں خیراں امان میڈا اللہ شہزاد ویلے منڈے کول ریڈ ٹائیگر ہے اے سارا بلیک ٹائیگر آ گئے اللہ نصیب کرے جیندا وی ہے اللہ پاک اوندے حاصلتاں کامیاب قبول کرے تے باقی ماشاءاللہ سونی لاری ہے وی آئی پی جمبو کو آدھے ہیں تے باقی سنگت ساتھ تھری ویڈیو کو واچ کیتا کرو محبتاں لیتیاں کرو اللہ پاک تھوڑے بھرا کو یہ سما کالا چیتا دے دے آہ تیری آنکھ ہے نا اللہ دے سی انشاءاللہ محنت کریں دے پینا محنت اسیلا میرا مالک دے سی میرا خالق دے سی میرا اللہ دے سی اوکے سنگت تے باقی تساں راونا نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو سکپ کر ویسو

اے ساڈے علاقے اچ ویور تل کڈھنڑ آلی مشین آئی ودی چیک کرو اے آلی اے نا تل کڈھیندی اے یعنی کہ تلی سمجھدے وے نا تل جڑے جڑے تل کھانے انہاں کو پتہ ہوسی کہ تل کے کو آکھا ویندے اے تل کڈھیندی اے مشین کن گندم کڈھیندی اے کپاہ کڈھیندی اے وغیرہ چیزاں لیکن اے تل کڈھن آلے سپیشل خان بھرا کوئی آئے ودن پتہ نہیں کتھوں آئے ودن کوئی علم نہیں اے۔ موسم تے ماشاء اللہ ویور بدل آئے ودن تے خوبصورت جے ہون چلی کھڑی کہ تھوڑی باتی ہوا پتر شتر ہل دے پین سکون تھوڑا جے تھیا بیٹھے کیونکہ بادل آ چکے ہیں تے بادلان دے نال نال ہی پرلی سیڈ دے بلکہ پتریاں دے پرلی سیڈ دے کر کے ٹرین گاڑی بھی سلو ہوں دی وین دی ہے کھڑ دی وین دی ہے اس تاشتہ کر کے اتھو کنکہ اساں کہیں کو آکھا ہے کہ اتھو سارے نہ تھوڑے تھوڑے نہ کونوان دے بوٹے چھانڈنے ہیں او جناب انہیں آکھے نہ پورا رگڑا کر دیتے ہیں انہوں دا بھی اللہ اوکوں آکھے لالا بس کر تیری مہربانی اساں گلواونے کہیں نہیں خوبصورتی بنی کھڑی ہے پیاری جی چھاں بنی کھڑی ہے زیادہ انہاں کو کٹواون نال نہ خراب تھی ویسے ٹرین کھڑ گئی ہے نا حالی چلدی ویندی سلو سلو سلو سلو بٹ نیڑے لگی ودی ہے تے باقی ماشاءاللہ اس سائیڈ دے مستری لگے ہوئے کام کریندے پے چھکی پے کام اپنا دیکھو بھی بڑا اچھا کرو استاد ہوری فرنیچر دا کام رگڑی آنن چھکی آنن کام پھبائی آنن ماشاءاللہ وی آئی پی کر کے ٹیڈم ٹیڈ جے کو آدھن تے اس سائڈ دے برا گرمی بیٹھے تھیا انجوائے کریں دا ولاگ بھی بڑھیں دا بادلاں دا کچھ ہونا کہ بسیرا تھیا بدے تے سکون فیل تھیں دا بیٹھے صبح دی صبح دی یہ کنڈیشن آئی کہ فل گرمی ہے بارش آ منجے تا میں دا سبحان اللہ نہ آئی تا بات سنگت کچھ ہی نہیں کر سکتے

غربت سارے اتے چھلکدی کھڑی ہے اتنی کہ حد توں زیادہ تے سارے بلب سڑ گئن کیا کروں ہیں شہزاد بھائی پوڑی لا کے اتے چڑھا کھڑا ہے بلب لیندا پئے اللہ پرو خیر کرے شاماں ہی پے گئی ہیں تے ہن میں چیک کراں ہاں ٹھیک ہے بس ہاں ٹھیک ہے آ بال

ہاں اوکے بند کر بلن گے بلن دو ہاں تے باقی سنگل تو کو امید ہے کہ سا کو آج دا ویلاگ تھوڑا پسند آیا اسی سرائیکی کلچر دی خوبصورتیاں سرائیکی پیارے پیارے سخافتہ اور کوئی غلطی کو تائی اسی تے دلو معذرت کرے سوران دے مل سوران دے ایک نوی ڈے یا اپڈیٹ نال نوے جے ویلاگ نال پیارے پیارے دعاواں دے نال نال اور ہمیشہ خوشیاں دے نال نال ہستے رہو مسکران دے رہو ڈیسو اجازتاں وال ملسو پیارے جے ویلاگ دے نال نال اور اللہ حافظ